u ya kaya u ya kaya kasi wa nga ri ka soweto a ni swo why a loko va ni dlawa wa mina la wa nga dlawi laha va ku chuta ku snap e feed no fa koka swi tivi okay i fambe yi kaya loko u heta ku tlela la loko va- u tshwa hi ndilo u fambe yi kaya vo tlakula kuma va ku hoxile le ndlwini a wu swi tivi loko hoxe hi mali tifoni u xava foni every week ti-taptapu letiya ta roho wa ha ri hava ti ku tap tap ta roho ti kwi pahlapahla role hinkwayo vo hluvulela titleve ti nga laha va swi vona ku bala mpahla leyi va nga affordiki ku va ku dakwisa va endle ku hluvule timpahla loko hi vula va ta ku hi rhongo wena u ya tshama kaya sweswi va na foneli broadcast wena ni va byela ku viloyi mpahla dakweta loko a mpahla hinkwayo laha u ya kaya u ya kaya

okay sweswo ya fika xi endla xi hela ke xa makiwa xi endla mina fika xi endla xi hela veke swi likwa sweswi ve sala sweswi mali hinkwayo ve endla xi tadi kwaz ve ve sala ke hmm. a vutini wa wena phela ku lava lava ku rhandiku loko ekaya va ku rhanda vanhu ko na la vele a ni kaya mina it's better ni ya Alexander u deep slope ni ni kaya wena ala ku ya kaya ka se scotch ka swi ka u ni vekelini a swi otho ni vekelini ku yini Uri liya sokothe lona sokothe nifane hlala problem u ta swi yimela wena sweswiwani u la u la thembisa loko swi yimeleni musi hayi a thembisa a swi yimele ya a no ri mina munhu munhu e mara a thembisa loko swi yimeleni musi bo hi le thembisa u le ku hlangana ni ti-problem loko swi yimeleni se ta tsandza yini ku swi yimela sowethu hi ku ta va ti ri kusuhi na wena leyi phela vanhu van'wana swi va vava escotch va tshama na vanhu loko va ku xanisa phela moya mu wa vava swi tsakisi phela a swi tsakisi beku loko tshika u tshama lawani u ko swa ku ho va ku hluphekeli a hi fambi ya tshama kusuhi na wena ke leyi loko pfuka yi ta hambana bili ku sweke swo dya i dya cause a swo tshama u dya swakudya swo swekiwa wena a ndlwini la u tshamaka kona u dya swa le patwini futhi a wu dyi wo ringa a wu la nkarhi wo cakunya wena u la ku tshama ri ku miteni tsale a ti tshami vo cakunya mina wena a ni swi tivi lowu cakunya njhani mina u tshama u cakunya a nga cakunyi misa lowani hi yona tshama ri ku biteni tsele xi vuli lekere swi leriya xi ku na savala yinene savala loko a yi khoma lekere xi ku loko a khoma savala kambirhi ku va ku tele ngopfu do xi dya dya dya xi va hafu ti xi languta ti xi dya xi hela ni tivontso wena a ti swi koti ku nwa byala ku do chela ku na ku lwa swo ku vekela loweli u dyana u poyisa u xi dyana ku u xi dyana ku u xi dyana e hangaza leke ri hanyile wa ku tiva a ri manager wena lekene wa le ku yi khoma savala yi pfula kan'we va ku yi pfu yi pfuleka ku ri a ti yi lwi yohe mngani to chela ndi pfula no vona te no yi chela wa ta loko chela loko u chela kulele se va ku phela vile vo ku va ku lavi xikwembu xi xi xi lindzi swin'wani

hayi fo se ni byeli sweswiwani u ri ola ku ya soweto twani se na lumbetiwa velu u yo ni vekela hi soweto wena mm. kwana thembisa lo kakayeli kwalehe mngani ni le ku pfulela kwala a ri kwa thembisa ni le ku vele ku ku xaniseni mara ni kona se ni nga tsaka ku tshika ni ri swi na yena le a soweto va ni rhandza ngolisa leti sweswiwani patla wona ya famba escotch ya ya soweto ya ku hakela ka rent sweswiwani Ah, wa- wa swi lava wa swi hayi lava wa famba hayi Wa soweto Mm-mm. kasi wo chava soweto ene munhu wa kona ti aka dakwe loko a nwa owa u ti voko ri dadeleka Mm. to dya basi hi mombo nkarhi wolowo Motive mi atshava edyongweni. Ha u famba. Se swona swi twa sweswi. Xilo heta lexa agreement ra xa lavi yona loko swi twele. Anchilava. Na madabu ana ya la la madabu se mun kitchen. Na u tla ai manager ha lexi ti xirata ngopfu lexi. Hayi ni Na ma- na balu ya a ba ku balela pahla balu n'wana a ba ku balela pahla ya Ah, xava eh, pahla loya se swi lo tlhela tlhela Twana, u teka eh, pahla la ti rhole eh, eh, a bala yona u ti- Isa isa motwana. ni kumi no ya ngo paka xino lexi a gre xi nga pakaka xa xi nga paka ku n'wana ku hoyo xa xi nga paka ku n'wanuna hoyo u ta minta tsaka ngisa ngisa ka beli ngisela eish loyi luya va ri siti hemfo a mbala mpahla ya tiroho ni ku wa yi xona va parhula ni mpahla yi mbaliwa hi wena va ku barisa swilo swo swi nga khuvi vanhu va ku barisa xikipa xa tidas va parhulani ni ku xavela mpahla yo durha dyani xigele ya wena manager u vale bya mina u vale jiticheri ta mina wena u vale jiticheri ta mina loko a mbala mpahla ya mina u yi mbale mhaka yi mpahla ya mina mhaka u rhandza na yena swatswa u ku hluvula ke hi ku nyiketa mpahla leyi u nga yo yi xava escots ni vula ku mpahla leyi lendlela ku hi mexa mina na wena ka mdeni a ni xavelanga yela mina a rhomba sesi luya hayi fo munhu wena ku rhandza ni ku rhandza mbilavila hinkwayo nkarhi wolowo munhu yaloye u dye dami eight years kumbe nine years a ti ta vuta ku va 12 futhi va ku va 12 years a ni nga ri na problem na swona jaji a ni potela ka masitati wa dyona va ni tshama yena ku ri mina ni controla relationship ya dyona ku dyi nga rhandza na munhu nkulukumba va ni vitana lava ni tshamisa hosa va ta bye timhaka ta ku why ni pfumeli ka ni ala ni alela ku papara la ni a rhandzana loya luya kasi loya luya loko ni swi langutisa kahle

ni byele ke rivilo vele ke vanhu vo tala ve rivilo byete hi papa rulani ku a ku chigela mm. hi loyi papa rulani papa rulani tshama ku byela helekere bibele ku latiswe mm. lelekere va holovile papa rulani mm. a ndzi tshama byete papa rulani ku byele ke riri yini vese phela loyi se dya dya vulavula na ti-nickname ta ti-girlfriend ta lekere dyo a ni swi tivi swi sweswo lini se ni ri loyi papa rulani hi loyi lekere ni tshama ni ku byela liveni diraya maleja hayi a ni yo dakwa na sweswiwani kwala le ndya dya vula swona sweswi ta swo ni na xona tani xa tati manager Hayi. u lolovisa na nsati wa mina ala yila ala yila wa mina hayi. Ema kusho umbathe iphedi Ala- enhlokweni. ala yoha yoha makusumba siphethe enhlokweni Mara mfone ti picture leti. Yo, yo, yo. Tsakisi. ala ala yila ndipfala no vona va ni phethisa ni wena Ah, mara tsakisi. va ku yi va ri yini ka mandlati wa swi vona vatukulu va ka mandlati va ri Leta yini mi wele hansi ke. A tsakisi. ndzi tswinotswa ni tshwitsolo leri u ya ku cinela va tshuyu tshuyu tshwala matsolo lawa va n'wi chende ka ti-brace tete a tlambi leyiwani a swo yini va ku phila leyi ya mbili munhu u fana misa loyi i miyele tshika ku hlekelela tshika ku hlekelela ndzi xavile swa ti-clip drift leswa swa ti-clip drift swo komba leswiya u kona u ndhawu ta kahle laha u kona laha u kona laha kambe a ni ku xisi u kona u kona ka tindwisa sweswiya

xi ni bazi pheti wa twa why u yo mbala kumbe okay u yo mbala kumbe xo ni bazi endhawini u pfumela na wena endhawini tshika byala a ni lo tshikiza vanhu nona kahle eyi se o nwa godolo ke a wu nwela godolo a wu le wo tshwa ya e mhaka xama sa ku lwisa godolo xama lo tshama kwini a wu tshama mi zimbabwe mara famba tshama so wehe dyondza ha lifamba la hela loyi loyi loyi la ta ku boha loyi ngaku la ta wo hela loyi ni ya n'wi endlela vidavhidi ku na n'wi khunga loyi ha ho ya so wetu ha u ya so wetu va hlaweta rhwalowa loko u lava ku ya kaya u to ya kaya va famba ni fake u fa hi hini ka so u chaka ya so wetu va ta soweto a ti tshama ti jola na soweto yaleyo dyo tshama ti rhandza na sesi wun'wanyana kwalaya dyo ku ba hi mpama a ri rhanga sesi loyi a ri na swikwembu heyi lamulile mfo wa ta sesi la swipfuka swa yele mfo and u tiyi ku tlula dyondzo se ni tsutsuma henhla ka mina ni tlula ni ya ku damarhela mina loku a yime nyimpi ya wena kokwaxi lowa hi le ku lamuleni hala loko a yimela nyimpi ya wena a ku hamba wena suya Ndza chomi. ndlela ku ya ka salala a ya khala kha yevuriwa salala kwala na lekere wena n'wa mabaji ni ku xaveleli wena n'wa mabaji a mi ni dumisangi jikijiki hi manager la ku tlhela ka salala Ni titwini. u twi la ku tlhela ka salala Ya ringa i salala. vanghalo i vanghana lava ku hasala na u kwala handle a xi twisana xa vanhu vanhu kasi va kuma vanghana van'we loyi na tobi loyi ta khuga loyi ka ngexa vona loyi na ta khuga wa va chovi vanghana van'we ali vanghana va ta xikwembu na ni tsakahle lowu butela ta gigidi wani ni fika teka xama pitori hi famba hi ku lava at least tracker yi fiki hi komba ku le gedeni a tliliniki kusuhi na ground a thembisa hi fika hi ku gi ni vhe ni faka mazakozi sweswiwani vhe ni boha hayi e-e

siku leri a hi- hi nga tale na vagagaxi mi dyile n'we lowu nxava swakudya a yi dyanga ngwenya leyi ndzi rhandza salad yin'wana ya matamatisi hi ta kuma matamatisi le hi ri tsemelela hi chela nyala nyana hi chela viriviri nyana ndza ri rhandza salad leya green green salad ndza yi twisa nyana ni vonga ku lowu so yena lefa hi xave xiluva swakudya laha ni tonga "Ah, ni- a ni yi dimeli so ni vo se ku byela xiluva ku ku twa ku eh, yi chakula hi lova leyi a ri swakudya yi tirhisa sayini ya wona ku twa ku eh, ku twa ku tisa ku twa ku tisa

wa ti va cheri 350 liyani va famba va famba ndi ri swatsala khadi ya bazi last month kwala mm. etwa ti u swatsala khadi ya locali dya dya ka event ya vazi ya local mm. local ya fika ya fika a gigiri ya fika se wetho local la ndi swatsala khadi ya local ni nge fambi la yelo waloyo ah hayi lava nga loya davani va fila ti loko va hanya futhi a hi va landa a ti vanhu lava lava help ya straight ku na loko wo kumela n'anga le la n'anga le ra boma yi ku boha yi ku bala da ku strong ya amara swi va dyisa so wethu ti lava swi va hunguci ka hunguca ti nga byi tshika byala loko do wa kule na wena swa to swa to tika ah baby ndzi hleketa ku tata tshama la tlevile ku ta tshama ku swi na tona hi dyisi so wethu tshembisa yi ta ku onele munghana twa didi la makanyalisi kahle hinkwaswo se hi fa hi famba hi lana makanyalisi ya va kuma ku hinkwawo tshembisa makanyalisi a va ri rada hlopha xi ha se munghana hi kuma laha yi kulu va hi buka va hi nyiketa leyi tsongo va hi nyika ku yona ku hi kumeka paparhulani a va a karhi a tsakisa vanhu wa twisisa endzhaku mhala tinyiki twa swa diri leswi diri yi cheli kwayi ta haleni ni tshame ni chela four thousand wa sweswi mm. ni tirhisa te four thousand yin'wana yisa kaya ivi ni teka khadi leriya ni ya tsutsuma molo fithembisa a fika ni endla bank statement hi mfoni kuma diswapi three thousand eight hundred mm. hi byala hi two days ene ka diswapi leswaku vo xilala leswaku vo xilolo or xilala mm. leswo mi tlela

a hi fambi sweswi hi preta back set wena sweswi hmm. a yi se tshama xa swakudya tikamana dya tlanana loko xa grocery u chee two thousand a ku na u nge fiki wa ta sungula didi yako xa grocery wa ta yo kuma ya landleli no kuma savana ya hafu hmm. savana ntsena ya hafu grocery ku hava ah, se ta ku yini do ri ta cinca cause da ri tsongo ri ta cinca ah, ah, no ri tsongo wa ri tsongo wa ku hana ku swa fana

ta ku yile ku yi xaka thoma okay yi bo kombe ku hi va tivisa vana vo- Ya. va- va- va xi tisa hi ta xi vona ya xaka thoma bana xo mali mali yo tsako a leswi twisisi tswana bana xo yi mali e tsako vito ra kona i mali e tsako maswiti se ku ya humesa risimu hi mina papa tsako Hi mina- hi mina tsako papa tsako